Mee den Numm et seet, ëm eis Natioun, ëm eist gemeinsaamt Land. Jo, deen Dag dréint sech ronderëm de Grand-Duc a markéiert säin offizielle Gebuertsdag. Mee dat ass esou, well de Grand-Duc an och déi ganz groussherzoglech Famill e Symbol vun eiser Natioun ass, e Symbol vu Lëtzebuerg, vun der Eenheet. An dat ass et, wat Lëtzebuerg am Kär ausmécht. Eis Eenheet. Eng Eenheet, déi mir haut grad esou brauchen, wéi mer se iwwer déi ganz Geschicht vu Lëtzebuerg gebraucht hunn, während der Industrialiséierung ronderëm den Ufank vum zwanzegste Joerhonnert, während dem schreckleche Krich an der Occupatioun an de véierzeger Joren, beim Opbau vun Europa als Garant vu Fridden a Wuelstand a bei der permanenter Transformatioun vun eiser Wirtschaft a Gesellschaft. Mir stoungen zesummen duerch all déi Zäiten. Duerch all déi Zäiten hu mir un eise gemeinsame Wäerter vu Fräiheet, Respekt an Demokratie festgehalen. D'Fräiheet, déi individuell vum eenzele Mënsch an déi gemeinsam vun engem Vollek, gëtt a ville Länner a Fro gestallt. Op méi wéi enger Plaz ginn d'Mënscherechter verletzt. Op méi wéi enger Plaz versiche Länner erëm Grenze mat Gewalt nei ze definéieren. Mee zu Lëtzebuerg wësse mir nach, wat mir un der Fräiheet hunn. Grad dëst Joer, 80 Joer nodeem déi éischt alliéiert Zaldoten an eist Land komm sinn, fir eis eis Fräiheet zréckzeginn, denke mer nach méi drun wéi soss. Dofir hale mir op d'Fräiheet an droen eisen Deel derzou bäi, dass se iwwerall an der Welt erhale bleift. An och bei eis heiheem hale mir op eis Fräiheeten. Déi fräi Meenung, d'Reliounsfräiheet oder d'Fräiheet op e Privat a Familljeliewen. Mir moossen eis all Dag un dësen Ambitiounen. Mee mir liewen dës Fräiheeten innerhalb vun engem Grupp, enger Gesellschaft. Eis Fräiheete gëtt et nëmmen, wa mir se och am Respekt ausüben, ee vis-à-vis vun deem aneren. Zur fräier Meenung gehéiert zum Beispill, datt se respektvoll ausgedréckt a respektvoll gehéiert gëtt. Dës Fräiheeten, déi mir all genéissen, an de géigesäitege Respekt dovunner, dat ass d'Grondlag vun eiser Demokratie zu Lëtzebuerg. Eng Demokratie ouni Fräiheet wier eng Fassad, an eng Demokratie ouni Respekt en Dialogue de sourds. A mir sollen eis weder dat eent

Als Gesellschaft kënne mir se zesumme meeschteren. Wa jiddweree vun eis sech abréngt, seng Vuen, säi Wëssen, seng Talenter, da brénge mir eist Land no vir. An enger Gesellschaft, wou ee fräi denken a schwätze kann, wou am Respekt vun sengem Géigeniwwer diskutéiert gëtt a wou d'Décisiounen demokratesch getraff ginn, do ass keen Defi ze grouss. Da sinn et net Defien, Mä Chancen, eng Chance op eng besser Zukunft fir eis alleguerten, dofir wënschen ech mir fir eist Land an Europa, datt mir weider eis Wäerter liewen, datt mir weider zesummestinn. Vive eis Fräiheet! Vive de Grand-Duc an d'Grande-Duchesse! All Guddes eiser ierfgroussherzoglecher Koppel an der ganzer groussherzoglecher Famill!